kana ndiri seni zvangu handaitsvaga mumwe ndifane kusungirira eh. aiwa zviita sana unatodzumburuza rangu eh? kuri sukurudza imani kusukurudza ii last time aunoona todzumburuza zvakanaka wakazonditukisa kuba aiwa asi ndakusukurudza handiti ndere kumwira eh, ndere kuuyo saka hauna ntorawo kama makaenda kumama ah, time dzachoka dzaisasaiite kuti zvakuye zvokutora aiwa ndandatononoka saka hazvitomboite ndikubatsira hangu kudhaya ungatonete zvako yati
basa rese randiwandira manje ndokusakwana eh, pindai ndiani kokokanakerinhaasikanakunogonakei ko ingatuma chipo kare kana asikana nanhasi asati adzoka ndozvauripokotaeshamwari

Piya ko kani ndine nyaya yandafambira panapa. Taura nyaya yako. Kuzvonenge wakatsamwa wani. Haa ndakabatikana mwana asinganzwisise here. Aiwa usabatikane nyaya ndaya naye panapa ka unogona kutofara ndeye hanzvadzi yangu ka Kalo uyu wekuUK. Akadzoka ka. Kalo akauya. Eh saka. Sisi kusandiudzawo naye isahwira wangu. Mm kani usabatikane ndosaka ndauya. Kalo zvaakavinga mwana wamai wangu. Anoda kuroora handiti. saka akanditi sisi nditsvagireiwo ndimi munoziva vasikana vemunharaunda ino yekuti vakamira sei mm. ini ndikati kwaasawira mm. nachipo ha anoda chipo futi eh, hapana kana chakaipa kalo uyu e iye uyu a ah, watopedza nyaya sawira saka ndati iwo sasahwira ka wochimiramira samai nokuti ndaona kuti kuti nditange kusvikira kumwana ka hazvina chirimirira zvinondibvisa chimiro ndosaka ndauya kwauri street nekuti watogona ipapo Mm. dai wakamutangira muroti chipo maisambowinira ndakambokuudza chipo kuti ita vakomana vanenge isusha chitarisa zvandiri izvozvo kubva kuhembe bhutsu zvii zvese ndinotengerwa nevakomana izvezvi so wakutotsvaga waya uda kuisa bhutsu wayaewa apinze denga kabhatizera rako kaunofonawo nemukomana sha aewa zvonoita shamwarika azvibatsire chiko azvibatsire ndokubatsira waya yaiko ndichikudzwa kuti ita mukomana anokuchengera bhutsu dzakasimba unopfeka slippers zera rako iroro unopfeka slippers unopfeka slippers aiwa ito uchikwana chipo iwewe zera rako ita mukomana ita hako mukomana anokuchengera bhutswakutofamba nacho ii kana yanyaya yacho ini ndakutonyarara bhoo zvakuitwa nga zvekutonetsana zvatoneka

Mama kuchibhorani kwakazara. Kuchibhorani kunozara ndinoziva ndosaka ndichikuti uende makuseni. Tasaone dzangu vai. Kwatova kuma 12 basa risati taita. Mama nhasi weekend chero ukamukira kuchibhorani kunenge kwakazara. Chipo uchazonditsvagira misikanzwa nenyaya yekunonoka kubva kuchibhorani. Hatidi nhumbu dzinobva kuchibhorani inini Chipo. Haufambe ndichitaura Chipo dzoka utaure newe.
Ini naye takafitana panoda foto.

apa dibopot inzwai munze rudo haruna kuti handina pot tangu kungokuchidzira kuita secho iminaye takafitana panoda fot apa dibopot ndikamurora ndokuti life yangu ite right ndosaka paari ndakaisa like

koma meni ndikubvunzawo ka pana pamunoziva pane imba imba
damaroa azvanje

Mwakasimbe. Sipedu makadiwo. Simuka yenyu, simuka yenyu, simuka yenyu.
Parise pamba. Aiwa pamba pari right. Pariri. Eh. Ndingakubatsirei nei? Ni mama ndoitwawo mano. Eh. Changobva kusvika muno muHarare. Ndikutsvagawo imba.
Mukutsvaga imba? Panapa.
yes ko ko bhora nderei okay ah ndofarira hangu zvenhabvu hey minana ya jacob ko ko gumbesi ya yeah, ndo mudziyo ndinawo chete maiyo apa iyi mugoti mm. nepo ah saka uri tsvaga imba panapa mm. haa ah, mwanangu ita siriyasi zvinhu zvaunazvo izvi kana ukazotadza ubhadhara zvishoma moms tochiti zvamukurara zvinhu aiwa kana wakati zvishoma ka kana ukasadza wabhadhara rendi ndingatengese mugoti nemusika kuti ndizoreplace mari yangu here aiwa mari ndondobhadhara aiwa hapana papa naimba pana ndozvaunga ndisimudzire pandakagara ndichitotara nevavakidzani wangu uchitswera uchiya panapa netsvina nezvakaita imba yangu iwo ndiudza kuti zvondoda imba panapa iye ndiani kwanoshura anorairwa vanhu vakadaiso imba kuti panapa panemba ah, ndaudzwa naaplafuti imba hapana ndotochengeta huku ini kana ndikatoda kutoku kupa imba panapa huku dzangu dzinogara pai tokwanisa kushiya kuti huku dzodzo ndo aiwa huku hadzienderani nesimeo yevanhu tarisa unewo nezvaurika unotokanganisa huku dzikapera kufa ndikaita losi chienda hako apa naimba panapa ah, ah, ah, usandikumbire enda utokwidza hasha dzangu ndokona kutongo kudedzera kana imbwa ndine mbwa dzakakura kudai so eh, enda hako nekuti shuwa munhu anga oyozotsvaga imba akadai so kana ndimiwo haasi mashura iwayaya ndorinonzi shura imbwa dzangu dzaenda kupi kwasikana hmm. ha ah, zvakaoma shuwa munhu anzi ndikutsvagawo imba tsva mugoti magumbeze bhora pasaidi ko ndikapwanyiwa mawindi nonsense ndizvo zvandiri kutaura mwanangu kuti unofanira kumutarisa kuisa ziso rako panani pana chipo nekuda kwekuti raazera rekuti achiroorwa and tinodawo mukwasha ari nani hanti uri kunzwisisa saka paanofamba newe kumashure paanoenda newe kumashure nekuti chakanaka kwaari chakanakawo kunani kwatiri ka mwanangu and tinodawo mukwasha ari nani ndikupanzwa ma ndikupanzwa

sorry sorry chii chacho ipapo iplayground here friend yangu munotoona pari tori pekutambira bhora ipapo sorry chii chacho muri kukumbirei muri kukumbirei izvezvi honei matema munhu mamukuvadza isori iplayground here iyoyo aiwa kwanei sori haina kana basa haishande sori aiwa sorry haishande haisitomboshanda sori pakutema munhu hakuna kumwe kwekutambira bhore here amashaya kwekutotambira bhore zvezvi mufaro chisiyana nazvo aiwa ndisiyane nazvo kasikana ndisiyane nazvo aiwa mukwasha mukwane aiwa mite musha mufaro chisiyana nazvo ngatiendei Sorry. Aiwa, it's okay.